Aba kuruto dwa puta. Eh ba apenji.
Mata gi matin mo ka buda ga na we. Dan ka chiel.
En mit ba beru mo na ata apenji ne. Aneno ya aneno gan. Oh, da pe ne. Oyul. Gaberu ng'eyo ting'o nyaka ng'oga. Riambo. Eh, nyaka gi Bible. Kendo en gi kibride.
Nyaka kibride.
Kibride ariyo. Koso mano en gine. Yan dong wacho ka ni nyiri gin malaika. Mm. An angel. Koso en angel of death. Koso dhi wang'o. Kech en gi muma to en gi kibrit odhi wang'o ji e polo. Oh, asenge.
Mm, mage jomoko ma wang'o joricho ka.

Vinaita makoni, makoni, makoni, hivi jua ni ya. Eh, eh. Ni makoni odagi nyizo makoni. Makoni odagi kelo wach makoni. Makoni. Koro koni, transfer wach ne koni, to koni odinore ok dwane mondo owinj wach. Iwinjo wach ni. To ng'eni ji wacho ga ni Mana ngoma nie wino. Aku ngene buwa ka mane mbaka mane no. Kwani bedo nayo. Iko mbaka ngama pa jetin na, pa jetin. Pa chok. Kale maka tango mamutogi. Kur in nyaka ne owena gimora mora nyaka. Mana ka yudi ni pa jetin.

Rada safi. Acha kizungu wala. Mane ne ne man- mano kizungu miluongo ni ade ni melolosis. Eh, ng'ato nobiro nwage dhok no, bana dhok ma koro tek ok winjre kata ba. Ng'eni ka ng'ato oyudo gi kanyo. Hmm? To ng'eni gidhi nyamo ng'we. Kabudi ni jugu nyo. Adhi anyam na nindo pod ah pod pod wan kae. Wana weni wasiti kona adhi nindo. Ng'ato Mano dwa- ni no ng'ato dhi ulbo. modho nindo kendo ki- bang' mano. Anpigele mamoto. Bwana Solo, ana bang kilu chiel, mageta ngoge. An chon no kanyem, pare ni ne momi anyem. An ka na nyemo. Lakane rama mo to wiya bara marach. Iriambo.
Mm. Ariambo na. An ngina se dak muno ni kata chamelel, kata ma migori. Mm. Janyemo ka ng'iyo wang'e kama, mm. tanena nena.
Ise nyemo, kendo ichalo kama nanga manyamo menywere, makata mayom minena ketigo mar jo agriculture ni. Bang'e ni chuno ni gachona. Nyemni. Ani nyem nyem sarach jogo ng'eno serito wama. Njalo mina na keto sani masani neno wanyemo gode yoni. Ni chon ni dwa ni dwa ni wani ni kwa nyemo twa poto. Tinde kama ne giparo nwa ponde no ema giyudo wa nyem ng'ama ohero to tim gima dwaro. Ni gweng'ni ni ok deneni kata kinyemo ni kinyemo iparo mana ni kwalo niang ng'ato. Be ban kata king'iya chalo ng'ama onge ga pesa. Kwani gweng' ni bipidhe niya? Ah, koro nyema nyema ni an an nyemo nyalo tama nyiewo niang'. Ni kata mana sani yende ni ni kwa nyemo to nyaka wabi bi wapondi. Sani wadwa mana nyeme yo ka. Nyemna. Adwa na wago ni baka no tinyemo. An ko kinyem tinge niang' iwang'e. Kati wacho itinyemo kata kaka ikae. Kwani ni ni rula ka konde go. Wayeye wayeye chuth.
Wayudore jonyemo. Ah, ok en gima ber pare. Ka, ka nyamo niang' ni, mm. ok onego bed ni wuoye. Atime ang'o?
In da ka wuoyi mari minyamo ni mise nyamo mang'eny. To ng'ato ng'ato nyamo mare mani koro wamiyore moral nikech wanyemo kamoro achiel. Ok mane moral. Koro na weni niangi ni nyam kendi. Ani be. Aka niangi nyam. Mm. Nyamo gi ng'ato mani an mano gima nopuonja. Nyame nyame ni ng'ato ng'ato nyamo mare.

ni koro wan an koro an wan nyimo kenda an timbe ga richo okay momiyo ineno ka wan wanyimo e group kama koro ni to niang' ang' ni nyibukri dwa nyamo niang' niang' full di nyam chakre wiye nyaka piere di nyal kata in mi nyam wiye gi miduoga duoga piny nyaka piere ku di nyal nyam na gi minyamo na ne ni an ok ahero nyemo kare ambo kadhi tieko mae nyaka ikonya nyame adier Mm.
Ing'e kaka jalego luongo niang'? Ni tiang'. Ok da luong ma gima mit ni ne bukore ne luongo ni tiang'. Tiang' bando. Niang'.